Nowruz däl, Nawruz. Dallasyň birinji güni vlogda size bara moşny zat getirýän, moşny zat görkezýän. Näme ba? Drag race. Näme diýip soraýandyr o. Maşyn ýaryşy bolýar şu wagt. Kim bilen? Arslan. Bärdäki Texasyň dealershipi eýesi şu şda gelýäňiz, türkmenler ýerse şu Texasa gelýäňiz, Arslana ýazýaňyz. Size maşyn gerek bolsa, mugt ber goýarýar. Näme gerek bolsa hyzmatda. Arkada da tans oýnaýan meň bilen birlikde TikTokda iň ýokarda durýan. Näme aýdym? Aýdym nädip başlatam? Lawal üfül dünýä. Lawal üfül alem. Müşmün gözleý garamatdin. Alay gara. Sen aýdýan ekeniň, awralar. Essalawmaleýkum millet, siz bilen ýene bir gezek Nowruz däl, Nawruz. Bu gün ara Dallasda birinji vlogumy çekýän-ä. Moşny bir zat bolýa. Aslynda şu maşyn bilen biz ýaryş etmelidik. Drag race diýilýä, ýagny gel belli bir aralykda, kiçi aralykda maşyn ýaryşy edilýä. Ýöne şu wagt diýen zatlar näme boldy? Tekerler diýdi, şu ýola görä bolmadygy üçin edip bileňok diýdi. Edersiň diýdi, bazar güni edersiň diýdi, bazar güni çenede wagtymyz bolmadygy üçin, hä şu wagt diňe gyradan seretýäs. Maşyn kiminki? Arslan. Dostumyzyňky. Karoçe, Arslan, salam aleýkum. Hoş geldiň. Hoş geldiň diýsen aýda. Hoş geldiň, oglan Dalsa. Dalsa. Karoçe, oglan ara TikTokda meni izarlaýardy, näme etýärdi. Geldi, dawaý diýdi, men seni şular ýaly alyp gideýin. Görşi şu wagt tanşdyk bärde, gaty zalotoý patsan. Size diýýän, türkmenler hemmäňiz-de serediň. Eger-de Dallasda maşyn gerek bolsa, şul oglana ýazýaňyz, dilerşipi bar, käş berýär, alyp berýäňiz. Kä wagtda mugudan berk goýarýar, nasyreňiz gowy bolgunça. Näme üçin? Sebäbi Marly ýol ötende-de. Saňa laýyk. Mesele däl. Karoçe, sen maňa maşynyň barada gürrüň beräý-de, bu maşyn asyl bar-a, BMW neme, üç ýüz otuz bäş. Bilýäňiz, obyçny prostoý üç ýüz otuz bäş, ýöne maşyn polny çun edilen, üýtgedilen, modifikasiýa edilen. Gel, aşagyny-a goparypsyň-a, sür bilen goý goýt diýen. Owo, aý, Pes bolansoň daş daş degýär döwýär. Ok. Maşyn on dördünji ýyl üç ýüz otuz bäş ýaňky Nawruzyň aýdyşy ýaly N elli bäş motor otyr. Stage two plus MHD tune edilen. Bulam çip tune diýýäsdä biz proşiwka diýilýär türkmençede. Ha. Orsçada. Ha. Başga näme edildi? Üç Ikin, ikinjide nemesini getirdiler. Ýa proşiwkany dogry dälmi? Meselem näçe deti başdaky nemesi? Başda üç ýüz on horspauerda gelýär. Üç ýüz on at güýji bar eken başda, soň? Soň tunlardan soň gdeti dört ýüz ýigrimi bäş krenk, ýagny motordan çykýan güýç dört ýüz ýigrimi bäş. Motordan, hawa. Tekere çenli azalýar ýöne. Düşündim. Ýöne, ýöne ýalandan aýdylýan ýalyk etýär, oňa soň şu şuň ýaly gidibilýäň diýýär, dogrudanmy? Hawa, hawa. Onuň gdeti dört ýüz elli ýakynam emesi bar, torky bar tekerde. Düşündim. Ýagny gysga ýaryşlemelerde Köp VIII-lary alýar-da. Sekiz silindrli maşynlary alýar diýýär köp nemelerde. Seret, üçlük motorlary diýýär öňüme getir lýuboý diýýär. Üçlük motor näme bolsa alýan diýýär. Eý, beý diýme, beý diýme. GTR-lar bar, GTR-lardan gorkýas. Beý, GTR bolsa. Olar, olar alty silindrda iň korol. Indi seret, meselem, maşynda näme? Sen nemäni aýyrdyň, dogry dälmi? Ekzost näme bolýar ata orsçasy? Ekzost, o gülşitillerimiz. Aw, gülşitiller, köni kesdirdiň-ä, maflordilit. Tutuş oba göni straight pipe diýýäs, göni katalitik katalizatorlaram aýyrýas. Straight pipe edýäs, ýagny hiç hili hiç zat blok edenok. Göni motordan çykýan aýyrdyk göni aýyrýar. Mesalan, turbanyň Bu ýene-de at güýjüne täsir etýär, dogry dälmi? Koneşne, bu zäta 30 at güýji berýär. 30 at güýji, prosta keseni üçin. Okey, gel bära gel, nämeden göräýeli. Seret, buram nämeler aýrypdyr, bärde üns berseňiz, amortizatorlar, özüniň rodnoý amortizatorlar aýrylan. Näme goýduň bära soň? Bäri coilover diýýäs, iňlis dilinde, ýöne meň bildigim orsçasyny toş bilemok. Ýöne garaz, bular nemelerini aç alşýaň da anym, aşak ýokary edilýän, ýörite amortizator goýýaň, soň maşyny galdyryp bilýäň, düşürip bilýäň. Hä, onda tek şu wagt galdyryp, näme air suspension ýalykmy şu wagt? Ýok, muny elli etmeli. Ýur git, ýur git. Ýa, ýa, ýur git, aýt. Ýur git. Aha. Aha. Soň garaz şoň ýaly maşyny ýaşak ýokaryk galdyryp bolýar. Hawa. Muny aşak düşürmegiň sebäbi performans näme tarapdan gowy, maşynyň stabilçisi gowlaşýar. Hawa. Sebäbi maşyny saga çepe alanyňda ýa bolmasa göni süreniňde-de ýere ýatýar maşyn. Näçe ýere ýakyn bolsa. Maşyn itak itak maşyna bu 330 sg bolan üçin ýeňil maşyn. Hawa. Plusden hemme ýaňky modifikasiýalardan soň ýene-de beter etýär. Hawa. Düşündikde. Başga näme üýtgetdiň? A bärde karbon fiber spoiler goýupdyr özi ýörite. Aa. Ýene-de ýeňilleşdirjek bolup, başga näme üýtgetdiň? Bul howa, meselem, drag bolýa, howany hasam ýokary, aşak. Aerodinamikany oňarmak üçin bäri. Çalakçylyk şoňa kömek berýä, ýa üýtgeşik zat däl. Akulany hem üýtgetmelikiniň-dä onda. Aý, akulasy gowy gelişýä sylar. Şeýlemi? Karbon fiber owadan hem. Aý. Başga näme üýtgetdiň maşynda, içinde, daşynda? Men esasy içinde üýtgeşik zat ýok, şo öňki maşyn, motory görkezeýin biraz. Sen motory görkez, gel hawa, iň esasy ýere. Eý, bu üýtgedilipdir a motor. Hawa, biraz ýani üýtgeşik oňňal neme däl, ýöne bunsy obyçny plastmas gelýär. Iň ýokarky gapak diýip düşünirsem bolar, Waf Cover Gasket diýilýär, Waf Aha. Cover-yň özi. Şu zat e, BMW-lerde e, näli jaýrylýar-da ýag akdyrýar. Hawa. No. Ýagny şu gapagyň özi tutuşlaýyn. Aha. Soň Onuň e, şony upgrade etdim. Bu ýagny performance bir upgrade däl. Aha. Ýöne e, intake mi goýupsyň Hawa, azan? bu Burger Motorsportdan intake, cold air intake. Sesi gowy, biram howany gowy alýar içeri. Düşündim. Sowuk alýar. Gaty bet, gaty bet. Hawa. Näme men maşyna? Otda hany? Sesini eşideli munuň. Sesini eşideli. Ýene bir zat näme edeýin? CSF-den interkuler goýduk. Ýani içine alýan howany sowadyp motora ugradýar. Näçe? Dur, dur, täzeden gaýtala. Meselem, howany çekýär intake. Hawa, hawa. Şondan gelýän howany alýar-da, sowadyp Turba, yani turba başla. Bärden gidýär-de turba geçýär. Turba ýaňkyny gysýar, köpeldýär, çaltlaşdyrýar daýym, sowadýar. Sowadyp motor ugradýar. We motor sowuk howany gowy görýär. Bilýäňmi? Nädip sowuk howa ýaksa? E, bula bolmara, maşyny şeýle bir düşünýär. Men meselem, men maşynda barada oňýalykda ýöne şeýle bir päşin bilen içinden gürrüň berýär-de, Gowy görüp etýär şu zatlary. Özüň etdiň ýa emmi eliň bilen? Hawa, köp zat özüm etdim. Ýagny, ondan öň bilemokdym, şu maşyna köp zat öwrendim diýsem bolýar. Meň birinji build'im, ýagny birinji guran maşynym. Mundan soňam gelýär. Maşynlaryň, ýagny ýaryşma içine girenime bir ýyl boldy. Düşündim. Hawa, bir ýylda şu maşyny dikeltdim diýen ýaly-la. Ýene-de näme, Arslanyň şuň ýaly üýtgedilen maşynlaryny göresiňiz gelýän bolsa, Arslana aýtýaňyz, Dawa, oglanlar, Nowruza ýanyna barýaň, Biledini töläp ber diýýäň, men uçup gelýän, töläp berýän, men gelýände maşynlary düşüriberýäs. Problema ýok, problema ýok. Açan onda. Hany onda diňleýäs sesin. Serediň onda, bas! Turbaň sesi barmy şu ýerde? Ýeri ýeri. Eý neme?

Dehşet yani gulagyňa ýanyna elim bilen bara gyşda gelýäň prosto eliňde perçatka ýok gyzdyryp gitýäň barda. Ol nemäni aýtýaňmy popkorny. Aý garaz şoň ýaly ýöne edil oň köp maşyna düşünýän adam yani diýjek bolýanym maşynym edil oň ýaly wow diýerlik däl ýöne meň üçin Ýöne öz derejaňde we şuň ýaly bir etmek ol uje sen adam maşyn söýýän adamlar bilýäňmi şundan keýp alýar. Sen o ediliňe gidip sen Corvette diýdi, ýaňkyýalyk M8 diýdi, o bet maşynlar on maňa gerek ýok. O Ýa. CLS-ler, C, e, Ýeşkalar bilýäňmi? Aw. Şulam uje ýana gowy bir zat. Awa, men ýani şo- şondan meseleme gidip-de täze M8, M3 Hawa. we şolar ýaly alyp tune etmek has gymmada düşýär Hawa. we keýpi başgaça bolýar. Bolýar, dawa dawa şeý diýeli, iň gyzykly ýeri. Şu maşyny näçä aldyň, näçä getirdiň eme zada? Gowy sorag, men aýdasym ha geldi şuny. Bar. Garaz, maşynyň özi bäş müňe düşdi maňa. Salvage title. Muny düşündiraý. Seret, bäş müň dollara maşyn alýar BMW. Salvage title. Salvage title diýýär. Maşyn urlan, karoçe, ondan soň maşyny nämä berýärler? Ýa dokumenti şoň ýaly gany. Strahowkanyň üstünden satylýar. Ha, strahowkanyň üstünden satylýar, dokumenti neme diýip geçenok. Türkmenleriň aýdyşy ýaly kopatdan alýar. Kopatdan alnan maşyn. Kopatdan alnan maşyn. Edil ady. Indi bäş müň dollara alýar. Soň indi näçe ýatyrdyň şoňa, inwestisiýa? Amerikan meselesi näme? Zapçastylar almak problema däl. Hawa. Şo zapçasty ýerine oturtmak we isleýşiň ýalak sazlamak, Hawa. şo zatlar pul çykýar. Hawa. Köp zat özüm etdim. Ä, Şo özüm edenimden näçe etse men puly e, az çykartdym-da. Hawa. Şo sebäpli ejete men ýene-de üstüne maksimum bäş müň goýandyryn. Bäş müň Tekerler. dollar. Hawa. Eý, bäş müň dollar diýmek gatar-da, anau adamlar sen häzir birine bir şu zatlaryň hemmesini bir bir bir oňatdyrjak bolsaň, Minimum kak bara sen yok diýende 10 müň dollar çykartdyrýaň. Diňe se işçi işçi güýjüne sagatlyk hasaplaýarlar. Ha. E gaty gowy. 10 müň dollara şu maşyn gelen bolsa, maşyn süýjüleri bar şu wagt. Ha. Senden gelip şu 10 müň dollar alyp bilýär keýp edip şoňa düşünýäňmi? Ha. O salvage bolsun, clean title bolsun tapawudy ýok. Gaty gowy. Şolar ýaly. Maşyn satlyga oglanlar. Maşyn satlyga isleýän alýan bolsaňyz indi häzir Ýollara üýtgeşik maşynlary görüp başlaýas, gowja-gowja. Ýör onda. Ýöräli. Ýaňky ýaly adamlar gü üýşüp maşly ogly adamlar gyzlar oglanlar. Nawruz baý, gyzlar pyň galdy, gerekmi? Gyzyklanp durdy, aljak aljak. Şeýdip o oglanlar gyzlar meselem gyzyklanýar-da gelip serep motoryny açyk goýsaň gelýär-de görýärler. Häzir gürrüňdeşligem edip bileris başga bir kat. Owadan gelen ýaşlar. Ene bulaga sereda bu maşynjagaza sereda. That's really good car. Look at that. Hey, fun fact diýilýär-de, meselem, şu maşyn birinji kim üçin çykarylyp bilýäň? Ýok. Gitler üçin çykarylyp şu maşyn. Nätdiňe? Kim üçin? Gitler üçin diýýär. Birinji gezek şu maşyn gitler üçin çykarylan. Ýani gitler şu maşyny gowy görýän eken. Ýani şondan soň zady köpeldi. Produksiýasy köpeldi abyş maşyna garasan. Uruş döwrüne üns berseň kinolarda-da şu maşynlar kändir. Ine serediň Chevrolet Camaro näme edipdir aşagyna ýaňky ýaly näme lyp diýilýärmi şulara? Hawa dodajyk modajyk zatlary goýupdyr. Bulam ýaňky aerodinamikasyna kömek edýärda. Nätdiň a? Hawa maşyn aşak basma. Muň özüniň üstünde bular ýaly ýok muňa seret karbon fiber üýtgedipdir üstündäki ýenede. Maşyna gowja spoýler goýupdyr arkada. Ýene ede diskalaryna serede, aw diska. Gaty çip görünýär, arzan görünýär. Ýa bular näme Welt diýip bir kompaniýa bar, drag race üçin ýörite, yzky tekerine seretseň. Ýörite ýaryşlar üçin ýa-da. Onuň şoň üçin ýa klassyk maşynlara dakylýan diska. Hä, düşündim. American Muscle. Şoň disklary. Ok, Amerika, Amerikanskiý muscle karlar. Corvette haýsy? Corvette C8 bul. Korwetýe ýaryşa sürenok öýdýän arassa saklapdyr. Hawa. Ýaňy gürleşip otyrdyk neme Nawruz. Hawa. Meselem buny haýwaýda gaty sürersiň ýolda köçede haý neme awtobanda. Ýöne owadanlykda. Diňe owadanlyk we bular men mekan bir halaýan bir maşynamda arkasyny görelime. Muňa serede. Maşyn ýöne gaty owadanlaý. Owadanlyk edip bilýär ýöne amerikanlar maşyny. Ýa meselem näçe şu zat maşyn işini halaýaň? Okey. Maşyn işini çynymy aýtsam men oň kän nämemde ýokdy ýöne höwes edýärin hem işe. Seni bölýän-da. Muňa seret-ä, muňa seret-ä.

Akura şu ene seksmi şul. Karoçe arada tiktogyňda paýlaşdym adamlary ýolda gördüm diýdim. Näme maşyndygyny bilemok diýdim ene şu maşyn eken. Korwet ýaly daşy görýäňmi? Arzandyram ho şol. Aý arzanlygy a aman seýrek maşyn. Seýrek maşyn. Hawa, ýaňky diýşi brending edilýär bular. Kän berenoklar. Ene seret, ene serediň näme etýär. Prosta motory şeýdip açyk goýýar ýolda görkütsinler diýýär. A men Aparat dur.

Meselem, köp kontrowersy diýilýär, ikitaraplaýyn pikirler bolýar bilýäňmi? Meselem, iň çalt BMW haýsy diýip bilinýär. Her kim diýýär, F-togsan, M-bäş diýýärler-de. Meň pikirim, göni çyzykda iň çalt BMW M-eight. Sebäbi iki gapy we ýeňil. Ýöne motorlary deň M-bäş bilen. MBS näme üçindir köp gowurlansoň buny kes edýärler. MBS SSR-ge agyrdamy olar biraz? MBS SSR näme üçin gowy diýip hasaplanýar? Ol treklarda meň öwrümli laplar bolýar. Şonda gowy performansy bar onuň. Sazyda gowy. Ýöne göni ýolda MH. Ýöne maşyn çkele. Öňi jançke. Men ýöne bir zadyny halam ox şn sekizde bilýäňmi? Griller bar-a. Birazjyk gyzank ýaly gyzykdyr. Kiçeldipdiler çünki erkek. Aýdaý. Em çünki. Başladym. Birinji meselem bar-a. Asyl BMW-niň tanalyşy grilinden tanalýar, dogrydanam M daş iki iň owadan gril meň pikirimçe. Edil özü. I M sekizi üýtgetýärler welin, meme bir hiljik gyzark ýaly durupdyr, mekan halamok. Şoňa görä. Seredä muňa. Hakyky tyzlyk görýäs häzir oglanlar. Başlaýanda seret taýyn boluň onda. Ýokary. Beý be. Ýokarda ýaşyl çyra ýansa çepdäki birinji geldi diýmek. Gyzyl ýansa sagdaky birinji geldi diýmek. Düşündim, düşündim.

Çünki bu maşynlar köçede sürmek bolanok, gadagandyr. Gadagan. Reýstraklar maşynda e, köçede abyşny ýolda sürmek bolanok. Şoň üçin maşynlaryny öz arkasyna treylerine salyk getirýärler. Treyler hem telaşka diyen ya. Allah aray şun ya ullakan. Ses eşitýäňiz dar sesi. Hazır şu yerden finish line'a da yakın seredýär. Awa. Şu wagtymda finish line'a geldik. Soňundan näle bolýandygyny görersiň. Biri arkasy paraşut açyldy.

Şo nemelerdäki bara, kliplerdäki, kinolardäki ýaly şuň ýaly gana näme çykyp oturýaňa. Gaty gowy blo. Gelýä, gelýä. Gelýändir oglanlar, gelýä. Seret taýyn bol onda, seret. Tugunda geçenini gördüňmi? Hawa, hawa. Polny basdy. Taýyn boluň oglanlar gelýändir taýyn boluň.

Meselem şu turba bolsa, turbanyň içine ýaňky gazy goýberýär. Bu zadam has güýçli ýanýar-da. Onuň sen tizligiň, motoryň içinde güýç, ýani ýanma güýjüni köpeldýär. Ha. Benziniň gazyny.

Köne maşyn diýýäňmi? Ýaşuly adamdyr o adam. Rezini ýelmeşer ýaly ýakýa. Ýaňky ýag döküldi. Ýagdan soň ýol sypýa-da, ondan bular başlanda zanos bermez ýaly. Ýol ýakyp ýene ýel näme ýel meşmesini täzeden güýçlendirýärler. Täme galdyryp bilemok. Ha. Mustang! Uy! Näme zat oglum? Ene şu Amerikan kulturasy diýilýär muň etlän zatlara seret gel muňa. Aýaň bar, ýapyş galýar bu kulan o seni muňa seret. Hey. Ene çyndanam serediň her ştatyň özüniň aýratyn bir aýratynlygy bar dogrudanmy? Bir ýere gitýän owudanlyk bar, bir ýere gitýän. Ene Texas kowboýlar, maşyn ýaryşlar, ene Dallasy görýän. Ene kulturasy şul Amerikanyň şu wagtky Dallasyň kulturasy şul. Aýakgabyň çykýar böküp bolanok maňa seret. Görýäň näme? Ol aýakgabyň göni çykaýa. Karoçe. Ya. Karoçe oglumlar. Mezem ranaýdan. Haýsy bloger şu edip men kiyala gadim alıp barya. Haýsy bloger şu barya kontent görkezya. Getir görkez bana. Vizif atya lüboyna. Bu ben tekil sat. Siz Hýustona garaşyň, ömrüňizde görmedik maşynlar, meniň tanamaýan maşynlarym şeýle bir kontentler gelýär. Lýuboý blogere wyzyp atýar şu taýdan. Çykaýsyn. Näme üçin bilýärmi? Tä men Nowruz däl, Nawruz. Bildileňa. Karoçe, ýaňky zada doýum bolmady diýdi, Arslan diýdi, bular ýaly myhmansöýerlik edilenok diýdi, myhmansöýerlik men saňa görkezjek diýdi. Wapşe yzyny gowja gutaryp bereli diýdi, häzir drift etjek diýýär, donat etýäs, dogry dälmi? Ýöredik. Daway onda oglanlar moşny blaýk gelýär hazir. Başlaýas. Myhman söýerlik Dallas ine şeýdip edilýär görýäňiz dämi başga ştatlar taýyn bolsaňyz meni kabul etmäne ine let's go.

Gepiň gysgasyny aýtsam, moşne gün geçdi gara. Hudaý bar, dogrymy aýdaýyn, ömrümde geçiren iň gowy günlerimiň biridi. Iň gowy günlerimiň biri toplara girýär. Ol ýaňky sesler, tejribe, ekspiriens bar-a, oň içinde ýaşasaň, ýaşamasaň, daşyndan göreniň peýdasy ýok. Ýaňky men gygyr oturanym bar-a, o däli ýaly peýdasy ýok. Ýöne çyndanam ýaly bir gaty gowy gün geçirdiň ýaly, Sanşik. Tanşanyma-da şat. Bular ýaly gün geçireniňe-de, maşynyny ynanyp maňa drift etdireniňe-de. Ýani moşy gün boldy. Mujik oglan eken. Erkek ýaly her bir oglany sokaňokdam hiç kimi. Ýa ýa brat. Lýuboý oglana gelýäňiz oglanlar. Dallasda şul oglany tapýaňyz. Instagram, TikTogyny goýýan. Tapýaňyz. Neme gerek bolsa, maşyn gerek bolsa göni satyp bilýäňiz karoçe. Satyn alyp bilýäňiz. Mugt berýändir birinji adama. Satynam alýan problem ýok. Serediň şeý diýeli. Seniň gelen ýüzünji kliýentiňe maşyn mugt. Bally. Ýöne türkmen bolmaly. Diňe türkmenler gelýäňiz göni şu wagt ýüzünji kliýente. Gelen türkmene. Ýüzünji ýany. Ýüzünji. Özüň ýöne erkek ýaly boýnuňy al. Bally bally sanaýas. Karoçe adamlar siz bilen ýene-de bir gezek Nowruz däl Nawruz sagja bol bro. Dawa. Uuu däp eşdiňiz däme. Dawa. Şeýdip ýapylýar wideo.